Lam a ka hruaitu ka biakmi Pathian ka thangṭhat. Cun hika i caan a ka petu nan dihlak cung zong ah kaa lawm. Nazi cu rak zoh ning law ka noh cia hnga. Suimilam ka zoh i ka tlai lo. Maka, vei. A caan hi um lo caah vei kaa ṭialmi te hin ka hun rel ko lai. Atu ah khan muiṭon kha a chuak ma? Oh, a piah cun piah hlau a chuan chuau. Ka muiṭon bang biaherh lo sau tuk ka chim sual ai. Nak hnga ka chim sual nak hnga lo biaherh ka ṭialmi lawng hi a rel kan rel piak hna lai. Nan dihlak in dawtnak le tlaihchannak he nan kutnem kan tlaih hna. Bawipa chuahthla December ah hin nan dihlak in kut kan chanh hna Jesuh chuan i thum chin lengmang ko seh a ka ngal fiang lomi an um nan um men lai natin an chim cang ko cah khan maka cu ka chim te lo laimi nih hin pathian pekmi kan holh thlum thlum hmang duh loin miphun dang holh kawl le vai holh nan hman kan hni tial le chawngnak pun bang kan lai holh nan ṭialter dih. Nan i hrukmi hi cu vei a ṭialmi cu aa dawh tuk. Nan holh a ṭialmi ka celh bak lomi si. A ṭial ning pakhat te kun chapter ai maw? Kawl holh nan uar tuk ning hi ka celh bak lo. Thil pakhat te kan hal ta hna lai. Kawl biafang pakua, Lai biafang pakua nan telhmi, Lai biafang kun chim hmasa lai. Ka a ṭha lo i sin ah ah ka sullam ngei ma? Ka a ṭha lo i sin ah ah ka Sulung mai maw? Mah i kawl hlot pakua nan tel vemi cu Cian Ma Yi nan lung fiang te. Saya Wen se khan piah nan lung fiang dit ko. Mah cu dok pakua ve cu nan cawi ka Cian Ma Yi a ṭha lo i Saya Wen sinah se khan a ka piah nan ti cu. Mah cu tlaus ko lo maw? cu e khai kan nei ko ba bang ngiang ngian an nei ve ko cu kha bang ngian ti ka celh lo cun holh le thil min hi aa dang kan lai holh tling lo timi cu cu ka pom kho bak lo kan lai holh thlum thlum hi a tam tuk a man man man cawk si lo holh a tling lo nan timi tu hi cu thil min si ngapih te hna lehphung si lo ngo tanakha te hna hi kholh si lo thil min si hi sabuti zong a kan hman piak ve ko cu makha cu dai si lo kholh si lo kan holh lah a tling komi ai rup tuk ai rem tuk ai tlak tuk ti a tling tuk ko mi tuk aa kaih nan ti cang cu kan senh kan khumh kan rawn kan phulh makha kan theh nan ti cang cu mah ca cun kan holh in nan thlau thluahmah i miphun tlau kan si mi hi rak i hngal u ti ka duh mi si Indianapolis lai nunphung le zatlang nih chimnak ca an rak ka sawmmi si. Laitlang nan um lio ah aa manh lomi pawl khi rengkun an hun phan i nan puai sin ciat cu. US nan phan i nan busy. Lon chapta le bei ah holhlet pa Thlantlang AG Biakinn ah sianpa nih phung a chim. General ro bua ma piatana ro sia me eri piatana phi sin nai tu adika ro phia thim ba ve ti hallelujah ti chi mu Pakhat pa nih le cu kan bo ah hin mun ti col cu piahtana cu kan nei ko la mah piahtana a phi sin kho tu adika cu pathian si ti hallelujah ti ka du lo hau ke ka ti ka tin tak Zir cu kan busy tuk, kan schedule a ciat tuk. Off day nan hei ti rih, overtime nan hei ti rih. A tu ni hman hi vei zai hla thangthat pumnak ah ka rel i Singsong sang vis a rak si hoi cu. Mah ti cun nan ka ṭhol ti nak cu Laipa caah cun hika um awk a rak ṭha ti lo. I a zei poh sia vei nan fale an holh ka zoh tik hna ka lawm. Mirang bantuk bakin Mirang holh an thiam ka lawm. Amah belte cu Lai holh rak cawnpiak citcet hna lai cu nan cawnpiak ah kan lo ti le lai holh cu azi ci nan hun ti le cu adihka cu nan hun ti ri le cu laimi atai nguai nga um hau ti rok khin mah ca cun ka sin ah han cawng u law mah hnu ah cun nan fale hi la hau nan chim ti than le ka lom te tak vei Vawleicung khualen ngan bik DC kiang ah Bawipa nih run in dawh tuk an pekmi hna cungah biaherh nan ka chimter caah hin kaa lawm tuk. Pathian nih vei thluan chuah chin lengmang na seh. Ka thank you phone lo ka lawm ka lung a hmuih a zei poh sia caan sunglawi ning ka pek hi tampi ka lawm amah belte atu i nan in hngalh lomi bia nan chim Indianapolis ah thlahnih ka caampi hna i nazi ba kan ei thin lo an pastor pa nih cun suimanam pakat a si lo cun nazi cheu tal te ta cun vei rak thin u vei kan lai holh a donghnak ah maw pathian nih laimi pawl hi vei holh tling lo in ka pek hna lai kawl holh i hlan te hna seh a ti bak ka pom kho bak lo pulpit cungin dakaw pastor le evangelist kawl holh kan i hlan ta lai nan ti nan i hlan lo cu nan i hlan cu pe ṭhan hna mi thil a hlang mi a pe lo mi cu miruk hrol si hlan zong herh lo eh kan holh cing tuk ko timi kha hna le no kawl nih kan holh in hlan bal lo sachin i hlan ve hla u ka lawm